dawel ba omi aba bɛyɛ president wɔ ghana ɛnna gyi sɛ ɛnyɛ adeɛ ebesi ɛnsi ɛmira ne nkrabea dɔkta ɛnyɛ nkrabea yɛ wɔ nkrabea bi wɔ hɔ ɛnyɛ yie nkrabea bi wɔ hɔ a ɔmo bi nka adeɛ sɛ ɛnyɛ yie mm. ɛnfa wogya sɛ nti saa adeɛ apoku o sɛ ho ahwan ɔgye social media no waso wei ɔsɔ tiktok ano ɔka fon no ɛɛ ne kennedy ne deɛ onyina asɛm firi no so mm. wɔ kennedy deɛ ɛyɛ ndɛ biribi nti na wahyɛ dɛ ayɛ di anka ndɛ ɔbɛma ne ne bi papapapa. mesɛ ɛyɛ me nwanwa ɛyɛ me nwanwa sɛ anka kennedy biribi nti maka kyerɛ sɛ kennedy ɔnkasa ɔnkasa sɛ mo adi n'atam a wabrɛ ɛyɛ me nwanwa papa kennedy na ɔnkasa
ne mu ne silence no bɛkele mo ɛyɛ venom
wọ́n yẹn n'afẹ́ na ma ti wá ti so kasa asem bi si o. mesi kennedy silence na ẹ venom.

wo de ka ka no message baako kyerɛ mo ha nnɛ no me ka e o ka dr mahmood bawumia message baako na na message de message de bawumia message de message bɛn na ɔde baa ɛdɛn na ɔka sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɛte yɛ ano sɛ later owi no wie na ɔse robotic economy na mta ɛka yɛ wɔ dɛ yɛ twam yi ɛna saa akoso mo saa side no shut it down ɔno koraa no yɛ still investigation into that Because ɔnim sɛ ɛyɛ den a wɔn nkurɔfoɔ sɛdeɛ wɔhyɛ nkurɔfoɔ ase wɔ koko ase ɛmu a wɔtɔ koko fi Ivory Coast no ɛyɛ den a wɔn ano abɔ nkurɔfoɔ paa sɛ wɔnkɔgye no. Ɔsɛ mo nkyerɛkyerɛ mu na sɛ mo akyerɛkyerɛ mu saa nyɛ no neɛ pɛ ti. Wote ase?
Nti yɛbɛ fixe. Yɛn yɛbɛ fixe. Mm. Wɔn na ɔman no hia saa wei no yɛn na ɛkɔfa baayɛ. Mm. Dr. Mahmoud Bawumia on 5th March or 6th March 2016 ɔsɛ His Excellency John Dramani Mohammed deserve no credit for fixing the so. My City Online ɛda ɔsɛ me mbɔ his excellency john dramani mahama aba so sɛ dum so ɔbaa waba bɛ fixe nti sɛ wote wo ne sɛ npp ni ka kyerɛ sɛ saa nkanea no asɛm no ɔma de bɛgyina so a refɛ no sɛ ɔnkɔ ma enjoy online ɔnkɔ tie asɛm a me me me matie ɛɛ eh, mp a yɛbu ne nsuo yi
ayi ɔsɛ kye mɛnsa bu ɔsɛ kye mɛnsa bu ɔsɛ let's be honest with ourselves dum so de his excellency john dramani mahama de fixe ɔsɛ kyerɛ mɛ sɛ bonso aka asɛm wei ɛɛ saa station akoma ɛne mm. ɛɛ station nhyira fm.
ɔhene the aid to dr mahamud bawumia wa o nipa ɔyɛ ɔkɛ sabo agye ɛna ɛna deɛ ɔsi ti deɛ ɛnyɛ asɛm kotɔ ɔsɛ your talking means nothing to us

ha oh ɛna me nti o oh yɛ kaa sɛ mo akyerɛ wa miracle sɔn abo agye ɛnyɛ wei wei na na yɛ mc wɔ kere so yɛ pam no no na yɛ mc akufo ado pam no na so na ɔmo kyerɛ kyerɛ mu so yɛ aid o de o yɛ aid to doctor baumia ɔno na de attack ɔno ade ama no ho mm. doctor baumia nka gyɛn sɛ ɔyɛ ne special aid ana akufo ado pam no as mc ɔso mm. wa bɔn pa so fi so so bi fɔ mɛtɔn no wɛ municipal no so ma mi. na wakasa aboa gye since a wohu sɛ ɔcommunicate wɔn sɛ wakanya asɛm da takahye takahye woma no fata na afei na ɔtoɔ na n'ani so biri right tie mu biribi akɔ aba yɛ ha ɛyɛ tele media so yɛbɛsrɛ wo join ano subscribe no leave comment under the comment section like and share the link and of course ɔhene agye mike atena ase medin yɛ de tele evangelist samson owusu ɛnnɛ Bɛwura nsɛm no mu na ntentan no so ayɛ hye. Yes, so ayɛ hye paa. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. And of course, the minority press conference wɔn yɛɛyɛ no concerning ɛyɛ um, light yi a ɛwɔ hɔ a na aba na ɛkɔ yi, yɛbɛdi emu nkɔmmɔ. Saa nso ɛna ɛyɛ Vim Lady atoto bi akeka n'adwene paa de akyerɛ. Ɛyɛ Kennedy Ɔhene Agyapong concerning ɛyɛ debates ɛyɛ movement a yɛanya ne nteɛ sɛ Kennedy ahyehyɛ akyiri no. This ɛmɛ ni mu yɛatena ase yi yɛbɛso mo nti munya abotire ɛmfa ma yɛn. Ɔhene. Mia. Yɛasa atena ase. Ɛɛ wobɛn dɛn yaba.
Platform no nso ayɛ hye. Mehu. Aha nso na ɔman no nyina ti. Ɛha na obiara nso hwɛ. Mm. Ɛɛ sɛ wopɛ nokorɛ deɛ ɔbɛba ha. Yeah. Ɛɛ nti yɛbɛkɔ so aka nokora akyerɛ ghanafoɔ mm. yɛnim sɛ yɛka sei a ɛyɛ atɛmdidie ne nnoɔma bi na ɛwɔ mu mhm. nanso ɛno deɛ sɛ woayɛ ready sɛ wɔbɛka nokora a yi fi wo tirim sɛ saa nnoɔma no nyinaa wobɛyɛ nduɔ mm. wode aseɛ bɛ yɛbɛkɔ so aka nokora akyerɛ ghanafoɔ yɛbɛ ghanafoɔ ahu nokora ɛwɔ mu mm. ɛne ndaada asɛm ɛwɔ mu nti me nua deɛ ayɛ ne sɛ awie yɛnkɔ ne yɛntie nsɛm a ɛda dwa right yɛhwɛ minority foɔ press conference ɔmako yi yɛ ho nsɛm nenam ntentan no so wɔn se light no ɛma wɔn fa nkɔyɛ sɛ ɛgya ɛyi ɛgya bi akɔtɔ baabi na akɔfa aba ɛɛ mo baayɛ na na mo adwuma deɛ. me nua maka kyerɛ wo sɛ yɛka sɛ party bi ne vision a woyi npp firi mu ɛnyɛ yi oh oh sɛ mɛ mɛ sɛ de bia meka kyerɛ wo sɛ since a ndc aban wei baa power no wɔn apɛ kwan biara wɔn bɛfa so wɔn pɛ nsɛm biara de abɔ aban wei sɛ anka n'apɛnti bi nkɔyɛ biribi na anka yɛngyina so na yɛmfa nkrusifae aban no mfa hmm. nti deɛ ɔmoyɛ no sɛ ɛnnɛ maka kyerɛ sɛ sɛ apɔnkye ne apɔnkye kora ɛko a na sɛ apɔnkye no baako kala eh, green wei white wɔ mu a ɔmo sɛ ɔyɛ ndc ni hmm. nti ɔmo ne saa apɔnkye no bɛnya asɛm hmm.

Yɛn nana pii nso amɛka saa asɛm. Yeah. Mɛtie Dr. Mahmoud Bawumia no wɔahyia delegate a 2024 wɔn hyia na wɔn bɔ nkɔmɔ a yɛdum ne kanea a wɔbɛka kyerɛ sɛ Akufo Addo abere so deɛ dum so na ɛba a ɛnkyɛ. Mm. Ɔno ano no ntom. Mm. Sɛ Akufo Addo abere so dum so ba a ɛnyɛ dɛn ɛnkyɛ. na meba bɛka asɛm baako akyerɛ wo mhm. mmerɛ ndc aban fi amammuo mu no mhm. na UCG make profit of 1.6 billion wɔn declare profit of 1.6 billion okay in 2020, 2017 UCG declare loss of 40, 440 million mm. Loss. As at twenty twenty three, na ECG declare ɛka nko a over twenty four billion ɛka a ECG declare sɛ ɔde ka no. Meaning mm. sɛ whenever wobɛte hɔ a wobɛtena wobɛtena ase a wobɛti sɛ NPP foɔ ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛɛ ɔmo na ɔmo ba bɛ fisi du nsɔ no na wɔabisa sɛ ɛka dodoɔ sɛ na ɔmo gya to hɔ. Mhm. Aban wei baayɛ nko a aban wei baayɛ mm. wɔatua eighty billion ɛka. Okay.
wɔtua one point five billion. na so wɔyɛ adwuma paa o. dollars mm. ɛde ama ɛɛ eh, ipp ne ecg ne n'asefoɔ wote ase. aban wei ndc aban ɛba e bɛfiri abɛn mu na yɛgya yɛgya wɔn atuabɔ gas atuabɔ gas nkɔ yɛde gas no ba abɛsɔpɔto yɛ save ghana over five hundred million dollars. okay. abawee ɛɛkɔ no ɔgye ɔmo amɛre amɛre ɛkɔfa firi turkey bɛdu ghana ɔman ghana mu a na ɛyɛ five million dollars a ɛfiri takorade ɛbɛsi kumase ɔmo de ma yɛ thirty six million dollars mm. na ɛma yɛ ɛsɔpra kumase over two hundred and fifty eh, megawatt okay. of power mm. ɛna na amɛre nkwa de ma yɛ car power na car power nko ara ma yɛ over five hundred megawatt of power mm. car power nko ara o ti ase asogbu plant his excellence john dramani mahama na ebi si hɔ mm. so wo bɛ ka yɛ twenty twenty twenty twenty seven wɔn bɛ ka sɛ yɛn nya excess of power. His Excellency John Dramani Mahama de power a ne yɛ hia no ɔde aba ma n'aboro so. So time ma 2014 2015 na Ghana nyinaa ne yɛ power a na egyina na egyina 2000 megawatt. Mm, okay.
His Excellency John Dramani Mahama asɛ 2017. 2016 2017 ɔba bɛfie amammuo mu ne yɛ kanea no ahoɔden gyina about 5000 okay so within the four years no nko ara no na ɔde almost bɛyɛ 2800 mm. ɛna ɛde aba abɛka ho mm. wote ase ɛna ɔde aba bɛka ho nti yɛhwɛ deɛ ɔma yɛ kanea no ahoɔden gyina so a mhm. ɛyɛ his excellence john dramani mahama okay. npp aban in eight years wɔn de four hundred and seventy megawatt na ɛka ho e, e, e, eight years ɔhene yi saa saa deɛ no yɛde atage the sitting president john dramani mahama no sɛ ɔno dum so dum ɛno yɛde because from ade ne bɛ nyinaa ɛnu sɛ dum dum so no the government bi yɛ express bi. nti ɔman ne haw kɛse nti dɛn nti na ɔma taa ne no.
in 1984 woyɛ dundum kanea paa.
okay. wote aseɛ. yeah. yɛhu sɛ ne yɛ generational capacity program. Mm. 2006 2007 kofoɔ abere so mhm. yɛdum kanea full year. Mm. saa tam na nam so ma mpanyin kofoɔ bɛka kyerɛ sɛ yɛnkɔfa asɔfoɔ nkofi eh, apadwa ne n'asefoɔ nkɔ nkɔbɔ mpae mfa ma akozo mu mm. sɛ wɔbɛka ya. ya ya ya ya ya i remember. wote ase. ya ɛno na ɔkɔfa generators bi baayɛ a wiraku buro bɛ di kira saa generators ne sɛ wɔn yɛ toy generators mm. nye generator yɛ de power ɔman so two thousand and eleven saa time ana is the late uh, eh, atamos ɛte so no yɛ bɛ nya dun so. Twenty thirteen, twenty fourteen, ɛna His Excellency John Dramani Mahama nimdeɛ tena ase hu sɛ, daabi, yɛn kanea no a ɛwɔ mu a na enya no, ɛnyɛ problem bia sɛ generational capacity problem. Mm. Dodoɔ ɛsɛ yɛtumi generate no, because every year biara no, it is expected sɛ nipa eyi so kanea no ɛdɔɔso paa, ɛkɔ soro. Yeah. Nti atwa sɛ yɛyɛ dɛn, yɛkyerɛ yɛn kanea aseɛ mu. Mm. so he took his excellence john dramani mahama mhm. so obehu sɛ ɛsɛ yɛ de powers ni bi bɛyɛ dɛn ɛbɛka ho mm. sɛnɛ bɛyɛ yɛn kanea no dodoɔ naa betumi anya bi ɛnde yɛ amene wo kasa yi ɛnyɛ energy uh, generated problem because yɛtie yi si gyifoɔ ɛmɔ ɔmo aba ka kyerɛ sɛ sɛ low shed la ankasa mmerɛ ɔmo adi time table aba ne mm. mo problem ɛwɔ mu ne sɛ ɛkwan a distribution na ɛkwan a ɛfa so distribute the machines yɛ de distribute saa adeɛ no you see ECG deɛ ɔtɔn power ne kɛkɛ na ɛma yɛ o mhm. Greco fɔ na sɔpra ECG powers no okay o ti ase yeah e from akosomo na aba Greco mm. o ti ase yeah na Greco fɔ asɔpra ECG na ECG deɛ eh, deɛ yɛ atɔn ama no no ɛna ɔno nso ɛtɔn ama tìmɛmufoɔ mm. o ti ase so ansa na akosomo half ɛba abɛhyɛ no na deɛ ne yɛate ne sɛ ne yɛwɔ a lot of transformers a na ebi wɔ kumase a na asefo a yɛn nyinaa yɛ hui sɛ yɛde transformers no bi yɛde bɛ kumase a sɛ etwa sɛ because ma ma me ma typical example okay
wɔn saa transformer yɛ esi yɛn anim ha yi yeah. mmerɛ a yɛde transformer wɔ ebi a ne yɛde mmerɛ a yɛde bɛsi hɔ no hmm. ne bɛtumi asɔprai ɛdan bɛyɛ two hundred pɛ hmm. na ahoɔden a ne bɛtumi no no nti na area mu ha yɛhwɛ ɛdan no dodoɔ na yɛde ɛho transformer si hɔ hmm. wɔn bɛsi transformer no wie no nkurɔfoɔ akɔ so hwɛ ɛdan wɔ mu esisi hɔ wɔn sɛ ne nyinaa yɛ mono nkurɔfoɔ ahwɛ dan no so esisi dan bebree nti sɛ transformer no ahoɔden no a yɛhwɛɛ so de bɛsii ha no ɛba fam ɛba fam mm. because ɛdan no bebree aba abɛyɛ den aba abɛka ho nti deɛ transformer no yɛ no sɛ transformer no hwɛ nipa dodoɔ a ɛbɛtumi afa no baabi wɔ hɔ a na aka ate mo down mm. ɛno nti deɛ ɛbɛtumi ayɛ no sɛ sisi a na lot of transformer ɔmo ahoɔden no aba fam na ntumi nfa dodoɔ no ɛsi ɛsesa saa transformers no nyinaa ɛne sɛ excellence john dramani mahama de sii ne bo sɛ, Maba yi, Kumasi nko ara, Ashanti region, mɛma mo over 300 transformers mm. a yɛgu so a na wɔn ba abɛsesa. Te wo sɛ saa atoyɛ nkyɛn bi yɛyɛ dɛn? Ɛkusi yɛ. Wote aseɛ? Ɔreɛ de nneɛma di kan ka kyerɛ sɛ yɛwɔ cable issues. Me nua, kwaamo ha yɛ tie. Hmm. Kwaamo ha yɛ tie. Hmm. How many times yɛyɛ hɔ? Na sɛ ɛgya tɔ mu a cables bebree yi gu fam. Hmm. ɔmo aka kyerɛ sɛ cables no bebree na asɛe mm. yɛn kaa sɛ kanea ni edundum no obi pɛ mm. because kanea ni dum a mi mi dɛm bi wusu. oh for sure for sure. ɛndu anadu yɛ dum no bɛyɛ five hours wo dɛm mi dɛm o ti ase nti obi mba ha sɛ ɔma mi defend de but deɛ ɛbɛka ne sɛ ɛbɛka no kora kyerɛ ghana fɔ ma ghana fo ahu sɛ ɛyɛ sei ne sei ne sei ne ti na ama nkanea na ahoɔden na ayɛ den aba bɛdi ne sei mm. but sɛ yɛka sɛ obi de kanea bibi bɛ aba bɛka yɛn kanea ho a npp ne saa ano no sɛ ɔmbɛka saa asɛm no bi because under their watch ecg make loss you see ecg anso na ɔmba bɛfi abɛn mu koraa no na ecg adeclare sɛ ɔmo de ka ɔmo sixty eight billion mm. ghana cedis but twenty sixteen ecg make profit of one point six billion.
nti sɛ minority ɔmo haw paa ne sɛ. you see
it's not that sɛ minority ni nim deɛ ɔmo yɛ maka kyerɛw sɛ ɛyɛ ɛkwan bi a ɔmo bɛfa so a ɔmo de bɛgu aban wɔ yɛn anim ase that is why ɛnda wohwɛ resafo ahodoɔ ɛkɔ so because menim sɛ aban no atumi ahu sɛ yɛwɔ individuals bi kura ɛwɔ mu a politically ɔmo pɛ sɛ ɔmo gu aban no anim ase mm. oh na yɛni ha ɛna anɔdɔmprɛ mo de nkurɔfoɔ kɔɔ eh, Bono region. Na wɔn de wɔn nena nam koko ase na ndu akyi. Ndu akyi yɛ yi. Bono regional minister. Akɔ akɔkye NPP executives nyɛ sɛ wɔn akɔtɔ koko afi Cote d'Ivoire ba.
Wɔn yɛ card bearing members of NPP. Mm. wote aseɛ mm. nti deɛ ɔmo yɛ ano sɛ ɔmo hyehyɛ nkurɔfoɔ akyi sɛ yɛnya adeɛ ɛbɛsɛe the current government but i'm telling you obi posto adeɛ bi ɛndra yɛsɛ ɛnduro sɛ ɛnduro akyi sɛ oposto yɛ na ɔtwerɛ sɛ deɛ ɔbɛma kanea na agyina so ne deɛ ɔbɛma kanea na adum ɛne deɛ ɔbɛ nea ehi na mo pɛ nkurɔfoɔ nto so aba na kwano oposi yɛ si yɛ npp women's wing ɔkɔ kan comment na ɛwɔ ase no ɔbɛyi afiri hɔ nkurɔfoɔ sɛ ɔmo prefer esu no ɛsen sɛ ɛkɔm bɛdi ɔmo. mi hu saa post no na mi mi na mi na mi ni interest na mi kɔkan kɔkan ase mi se kɔkan comment section na se when people should know better say whatever they are doing is not working ɛnfa mɔ ɔmo.
propaganda naa. his excellency john dramani mahama wonim mmerɛ a na eh, energy minister ne ba no ɔka kyerɛ no sɛ energy minister no koraa bɛkae ɔse his excellency john dramani mahama ka kyerɛ no sɛ kɔ no a wokɔ no hwɛ mu antwa ntorɔ koraa baako koraa wɔ asɛm a wɔka no mhm. deɛ kanea no baabi agyina no ma ghanafoɔ hu the true state the true state of our energy sector mm. so whatever he said o make sure sɛ ɔbɛka no korɛ na ɛde akyerɛ ghanafoɔ okay
ɛnyɛ yie na ɛndɛ wɔn ama yɛn hu sɛ yɛkɔ radio so wɔn ama yɛn hu sɛ tv oh ɛnɛ ɛdu enyimire five a mo ɛnyɛ low scale because low scale fia nɔpa mi sɔrɔ kɔ amu yɛ num alight wɔdum light wɔ ha dɛ ɛdɛm saa fia nɔpa efi ndu anɔpa enyimire ɛna wɔn dum no baako na ɛkɔ baa na ɛkɔ baa na wɔn dum no ɛbɔ bɛɛ eleven wɔn sɔ yes ɛno ano mm.
ɛdɛm wote ase nti nye dum sɔ mo mo mo nfa saa this na adeɛ wei yɛ esi no me se twenty twenty four yɛ yɛ tra ha. ɛma mo mo yɛdundum kanea wɔ ha sɛ yɛbisa ma mo sɛ monsesa pylon ɛwɔ ha
moyɛ ni yɛ anka mo anim tee ah yɛntena kurom na mobɛka kyerɛ sɛ kanea na na ɛdundum no ɛyɛ fort na moyɛ mm. ghanafoɔ bisa ma moka kyerɛ sɛ ɛyɛ din siesie yeah.
napo kɔgye akonnwa ah, mo bebrɛ mu sɛ ɛdin siesie ɛnɛ deɛ ndc ba pɛ deɛ ɛyɛ dum so maka kyerɛ wo sɛ mese npp party no animguase wɔn bɛgu wɔn anim adze no ɛwɔ amambuo mu no a lot of ghanaians ɛnyɛ ready sɛ mm. deɛ wɔn yɛ no because a lot of ghanaians ɛho yeah.
and this propaganda wɔn subject themselves into sɛ oh, obi akɔyɛ yogurt ɛna three hundred yogurt ɛyɛ npp for yogurt asɛ ɛnsɛ yi You get it? This is what is happening. Yeah. Nobody is saying say kanea na yedum no no ɛyɛ obi dɛ. Mm. But um, mma na wɔn sabotage aban no ɛnfa ɛnfa. Yeah.
Minority no twere adeɛ a marketers of their leadership obiara de nyane a. Ah, afɛnyɛ afɛnyɛ deɛ na ɔtwerɛ yɛn. Ɔn ɔn basa ɛyà mi kasa yi n'asɛm tutu. Marketers sɛ sɛ mbɛ deɛ ɔyɛ serious ɔyɛ serious of late ɛyà afɛnyɛ market. Hey, ọnụ ọbụ afenyo. No wonder sɛ abiri bia na NPP fo nkwa apɛ sɛ ɔmpam no. Kwame na afenyo maake.
You should be serious. Mm. You should be serious.
Wetumi atena ase atwerɛ. Kwame na afenyo maake. Wɔn ase na na ɔda ECD. ECD bɔ chairman. Wɔn ma toro kan under your regime. Mm. Ah, mo yɛ no na ECD fo bɔ chairman. Oh no no no. Ɛnyɛ ɔno a.
Ɔno a.
ɛnyɛ nna bere so na ɔse time table wowɔ wode akokɔ fa bra no nyɛ ɔnɔkɔ hyɛ napɔ akyi ka kyɛ napɔ ɔnkɛka saa asɛm no kyerɛ mm. these people need to be serious okay because yɛtena kurom ama yɛn nanɔpem so aka kyerɛ sɛ mode dumso dumso asɛe ne nnoɔma nyinaa mm. mm. sɛ yɛme na meka mo ngye ndi a yɛn nana nso ka monkɔ gankyɛn sɛ ɔboɛ hmm. sɛ yɛde yɛka ɔmoboa yewie na ɔmaka kyerɛ sɛ baabi ketewa bi na ne yɛdundum kanea bɛn mɛ mɔ mo reference no twenty twenty one yɛn na nɔpem so ɔka saa asɛm no yes twenty twenty four na po yi ano sɛ sɛ wowɔ time table akɔkɔ fa wo deɛ brɛ mm. so within that range ni nyinaa no they can never sit here and tell us ɛne yɛ kan yɛ a full twenty four seven na ne gyina so mm. they should stop this lies and this propaganda na ɔmo nka nkyerɛ sɛ the energy capacity no energy generator capacity sɛ na ɔmo de bɛka ho. ɔhene they aid to dr mahamudu bawumia. wa o nipa ɛyɛ ɔkasa aboagye ɛna ɛna deɛ ɔsi ti deɛ ɛnyɛ asɛm kotɔ ɔse your talking means nothing to us give us power people are dying businesses are shutting down and many are losing their jobs Danny Dennis miracles aboagye.
so ɔno kora dɔkta mambo abia sɛ onim no
o saa na wo na wo nka nyansasɛm a wogye sɛ obi bɛka kyerɛ sɛ onim

na wakasa aboagye since a wohu sɛ ɔcommunicate wɔn sɛ waka nyina nsɛm da takahye takahye wo ma no fata na afei na ɔtoɔ na n'ani so biri no na hwan na ɛsɛ ne ɔlusu no adwuma hwan na kae hwan na ka kyerɛ sɛ adeɛ na ɛsi da bɛ nkurɔfoɔ wu na adeɛ na ɛsi da bɛ ɛsi yawada business bɛ na ɛgu ɛsi yawada yawada yi ɛtwa mu yi ɛna saa akosomo saa side ne shut it down ɔno koraa no yɛ still investigation into that Nka yɛnim sɛ ɛyɛ den a wɔn nkurɔfoɔ sɛdeɛ wɔhyɛ nkurɔfoɔ ase wɔ koko ase ɛma wɔn tɔ koko fi Ivory Coast no ɛyɛ den a wɔn ana abɔ nkurɔfoɔ paa sɛ wɔn kɔhyɛ no. Ɔsɛ mo nkyerɛkyerɛ mu nanso mo akyerɛkyerɛ mu saa nyɛ no nea pɛ ti. Mo ti ase.
Eti yɛ bɛ fixe. Yɛn yɛ bɛ fixe. Mm. Wɔn na ɔman no hia saa wei no yɛn na ɛkɔfa baayɛ. Mm. Dr. Mahmoud Bawumia on 5th March or 6th March 2016 ɔsɛ His Excellency John Dramani Mohammed deserve no credit for fixing the so. My City Online ɛda. ɔsɛ me ɛmbɔ His Excellency John Dramani Mahama aba so sɛ dum so ɔba a waba bɛ fixe. Nti sɛ wote hɔ na sɛ NPP ni ka kyerɛ sɛ saa nkanea no asɛm no ɔno na ɔde bɛgyina so a, refɛ no sɛ ɔnkɔ ma enjoy online, ɔnkɔ tie asɛm a me me me matie ɛɛ eh, MP a yɛbu ne nsuo yi. Ayi. Ɔsɛ kye mɛnsa bu. Ɔsɛ kye mɛnsa bu. Ɔsɛ let's be honest with ourselves. Dum so de His Excellency John Dramani Mahama na fixe yɛ. ɔsɛ kyerɛ mɛ sɛ bonso aka asɛm wei ɛɛ saa station akoma ɛne mm. ɛɛ station nhyira fm. ana ɔmo message asan na opposition no. message asan na. let me tell you one thing ɔmo ni message i have told you doctor mahmood buhari mi ayɛ campaign ɔka adi asɛm wo de tam ɔne kennedy ayɛ campaign kennedy ka kyɛn sɛ mi ba mi bi ebi edwuma no wo ti sɛ ɔka adi asɛm ɔka adi asɛm. wo de ka ka no message baako kyerɛ mo ha nnɛ no me ka e o ka dr mahmud bawumia message baako na na message de message de bawumia message de message bɛn na ɔde baa ɛdɛn na ɔka sɛ ɔbɛyɛ deɛ ti ya no sɛ later owi no wie na ɔse robotic economy na mta ɛka so these people need to be serious yɛn adimiti sɛ nkanea ni yɛn nka sɛ nkanea ni gyina so mm. bɛyɛ adimiti sɛ yɛn nyɛ challenges ɛwɔ yɛn nkanea ni ɔmo agye atum yes.
sɛ ɔhaw no de aba, na mmom mprempren ara de egyina so sie ano kwan sɛ ɛbɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghanafoɔ ho bɛtɔ wɔn. Saa ade no a wɔyɛ sɛ wɔn sabotage aban left from right no, hɛ, we, hɛ, de, meka kyerɛ wo sɛ, saa koko ase nantenante ɛnkyɛ wɔn bɛgya, yɛ sɛ wɔn nyinaa nte nkran.
Wɔn bɛse nkɔnkran.
Saa press conference wei, since NDC party baeɛ, wɔn ayɛ press conference nkwaa bɛyɛ 316. ɛnu just one year oh ɛnu two years every three minutes bi apɔnkye kura so wɔn kɔ press conference hmm. mi na mi ka kyerɛ o sɛ ndc ni akɔ lɔɔ nam fam ɛkasa a wɔn press wɔn kɔ press conference hmm. congrat na wɔn ati sɛ ɔwɛ paul yano ka kyerɛ sɛ congrat kwankora no kora ne ntumi ma ne nda wɔn yɛ ho press conference saa na sɛ enyim na ɔbɔ yɛ no wɔn yɛ ho press conference sɛ ntumi mu ɔmo nda.
ɔmo ntumi na ɔmo ntumi na. you get it so these people need to be serious. Mm. na ɛde me te sɛ challenges no aba the energy minister yɛ ho press conference waka kyerɛ m sɛ no ɔhaw sei ɔhaw sei na aba mm. already na ase na na saa adeɛ no ba no yɛgye tom sɛ nka na ne ɔma no yɛdom no because ne yɛ aban no ayɛ nhyehyɛe sɛ transformers ayɛ dada okurom anya yɛ sesa bebree okay because before sɛ 24 hour economy betumi ayɛ adwuma gye sɛ yɛnya nkanea ma no gyina so yeah adɛn nti na npp bɛdi eight years na akosomo yɛante sɛ baabi ahyɛ npp mhm. yɛ mmara bi sɛ yɛnkɔtɔ wɔn se fire sɛ extinguisher sɛ biribi bi saa yɛsi the biggest one a sɛ the case a nka egya aba abɛtɔ mu a yɛn yɛ yɛgye ho sika nyinaa ɛnɛ kura sɛ his excellence john dramani you know why npp is still talking I have problem with my own government. Mm. They should mm. start arresting them. That's our cheddar because that's a. Wait a second. Ọmọ yẹ nu ọmọ tẹ̀rẹ̀ kan ẹnẹ nẹ ọmọ wọ the boss ní sàn nam street ni after so ọmọ di ọmọ ẹni sika di ọmọ ẹni yàn no. They are still talking. Attorney General di aba abọ ntin sẹ ẹyi ẹyi ẹyi wuntumi nye guarantee no. Oh ẹnu àmì káàkiri ọsẹ saa story ni yẹn no korẹ ukò hu ọhin fẹ bi o apart from asafua ẹ asafua fm no online ho a na ohun bi o. na na na false information ɔmo na yɛ saa sɛ ɔmo atu agum. na wɔn asafo ano nim nana ɛyɛ sɛ mpi na ɔka kyerɛ sɛ sɛ sɛ nsi john dramani mahama ɛdi plane ɛtu kɔ a a yɛ oh saa kwan mi gyaa na asɛm ma i'm telling you onye ɔna gye bi bɔ online sɛ ne mpana no ɔna etwa so twa so ɔhyɛ ne bɔ sɛ ɔkɔ akɔwɔ anyi yi wɔn sɔ wɔn sɔ wɔn hia tiktok bɔ wɔn de pɛ mmaa you get it nti deɛ yɛ ka ne sɛ. Yɛnim sɛ those are issues a His Excellency John Dramani Mahama must deal with is individuals a wɔabɔ ɔman wei fam. Mm. Because wohwɛ nkurɔfo wei, ɛkɔ ɔma fa so ama ECG abɔ ka sɛ wom, cocoa board ɛka sɛ wom, ECG ɛka sɛ wom. The same nkurɔfoɔ no, after sɛ wɔde cocoa board to fam flat, wɔn complain about yɛ cocoa. After sɛ wɔde ECG to fam flat, ɛna wɔn complain about ECG. Mm. All in the name sɛ His Excellency John Dramani Mahama to take a bold step to arrest some individuals, prosecute them. Ɛnyɛ obiara na ɛsɛ yɛde yɛ ɛɛ ɛɛ plea bargaining act. Okay.
Wọ́n ti ase. Yeah.
three by demi ɛm sɛ ten forty four sɛ ɛyɛ ten seventy nine ɛna ɔmo gyina so ɛna ɛbaa na ɔyɛ paakye ebetua sika no some of them must be prosecuted ɛno ti yɛn ti ɔmo nka hmm. ɔmo yɛ nneɛma afɛkyerɛ akɔ akɔtua sika no ti yɛn ti ɔmo nka start arresting them prosecute some of them send some of them to jail it will set as an example ɛbɛma nkurɔfoɔ ɛho sɛ saa nkurɔfoɔ abɛbɔ ɔman ɔmo yɛ amanbɔɛfoɔ. Yeah, yeah, yeah. because where they took cocoa board from flat mm. where they took UCG from flat and then they have the boss to make a press conference afei ɔno ake na UCD board chairman ɛnɛ wakɔ akɔtwerɛ ato ne page akɔtwerɛ akɔtwerɛ tententen after se yɛte kurom ha ne yɛ se ɛɛ ɛɛ post akɛseɛ bi wɔn de akɔma China foɔ na asefoɔ mu a wɔn anane ɛmi yɛ yɛ hu videos we have left these people still wɔn nam street mu keka de wɔn pɛ it is time mm. it is time some of them need to be arrested See the way wɔn bɛ hu sɛ yɛ arrest binom wɔ bɔn a wɔn di yɛn ho a ankɔmɔ agya saa nɔɔma wei because all sectors of economy na wɔn sɛɛ no wɔn wie na wɔn nya the boss na wɔn keka de wɔn pɛ ɛnna yɛn nka ne yɛn gyina so a mo sɛ his excellence john dramani mahama. na mo ba mo si twenty seventeen mu na mo bɛ fix it nso mo nka ɛkwan a mo fa so fix it abesi ndɛ. ɔmo na message mi so position na ɛti mi wɔ. so what you are saying is that we in good admission mhm. yɛgye tum sɛ the challenges na aba okay kanea no esiri ntɔ aba ho mm. yɛn nkɔ gyina baabi nkɔ ohuru ghana foɔ nkɔ kan kyerɛ mo sɛ kanea no biribi ayɛ pɛpɛpɛ sure ɛnyɛ no korɛ Egya atɔ baabi mu. Baabi mu wɔ hɔ a ɛsɛ ɛsesa nneɛma. Mm. Baabi wɔ hɔ a ɛsɛ ɛsesa nhoma. Mm. Baabi wɔ hɔ a ɛsɛ ɛsesa transformers. Nti yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ. Okay. Sɛ yɛnim sɛ ɔhaw no aba. Mmom yɛgu so yɛ ho adwuma bɛma Ghana ni biara ho ayɛ den atɔ no. Mm. Wote aseɛ? Yeah. Yɛnkɔgyina baabi nka sɛ o oh, daabi. ɔhaw no mmae when you do that no yɛtwa ghanafoɔ ntorɔ okay but nkurɔfoɔ pɔtee yɛgyina mu mu a sɛ ɔhaw wei baeɛ no yɛbɛsɛ his excellency john dramani mahama sɛ ɔnstate sɛ ɔbɛde ɔmbɛgyina mmara no mm. rather than sɛ sɛ yɛsu ɔmo mu ne ɛma attorney general bɛka ho asɛm a later yɛnte ho asɛm bio nti ama ghanafoɔ nyi ɔmo mu gyidie ɛwɔ saa nneɛma no ɛkɔ so no attorney general to act fast okay. attorney general no act fast mm. Mm. afei ma kim nyɛ sɛ kasa meyɛ investigate ɔmo two years deal Doctor Mahmood Bawumia, yɛkae sɛ yɛkɔ akɔtɔn ama private company na ECG, saa nnoɔma no a ɛfa mu nyinaa no, wɔn ma yɛhu. Mm. Balugu Dam na anka saa mmɛ yɛgye wɔn agyina hɔ, yɛtwe wɔn hwe a ɛfa wɔn to. Mm. Wote aseɛ? Yeah. Sky train ne ama Ghanafoɔ ahu, ɔwɔ ɔkɔ ha, ɔba ha, papa onuma yi, na na anka meyi mfifire ti ne tirim. Anka saa mu wɔn paatifoɔ no bɛgya saa nnoɔma no wɔn yɛ no. Wote aseɛ? Yeah. Anka wɔn pɛgya sika twitwi deɛ kɔtu Facebook de ma yɛn. Mm. na nka suo mu ahodoɔ ɔmo gidigidigidi wonim sɛ saa nkurɔfoɔ anka saa mmeranka wonim baabi ɔmo de yɛ du. nkɔn mɛka nsɛm o. ah sɛ ndc paa na ɛwɔ opposition ɛna saa nneɛma to kan wei na ɛyɛ yɛ a anka saa mmeranka wonim baabi ɔmo lɔya de yɛ du please yɛbɛsrɛ attorney general no mɛsrɛ no. ɔn ate fast yɛ nsɛm bebree naa ne ateɛ okay. bebree naa so yɛn nyinaa nim sɛ yɛ nokorɛ mm. ɔmo a mo ka ho ma ɔman ne bɔɔ saa aka no mm-hmm. the all right team na yɛ te yɛ no ayɛ yɛ no sɛ nyɛ nsɛm no nyinaa na yɛ nokorɛ bebree yɛ nokorɛ wɔm mm. ɔmo ma yɛn ho bebi akɔ akɔdu ɔmo ma Ghana fo ho sɛ bi mo gyina nsɛm wei ano okay.
o ti aseɛ yeah. ne yɛ ho nokorɛ wɔm mm. ɛyɛ sɛ ɔmo fɛ akyerɛ aba betua sika gift ɔwari die NSS esi NPP fo afɔ mo ho adi ɛho nsɛm wɔ yi.
wo de ase
ɛho nsɛm wɔ yi ɛne na ama ɔmanya saa bɔs no yɛ press conference saa mbɛ sɛ gift ɔwale gya mbra no ɛne ɛtwe no na ɔka kyerɛ sɛ afei ɛma kisi ka mema wo bi wontumi wo gyi bi di a akasɛ mmɔ mu press conference
yeah. both names ahodoɔ ne yɛ stretch ɔmo a ɛkɔ mu yɛ press conference akasɛ mmɔ ɔmo adwene aka edum light yi kɔ ɔno a ɔte light mu ɛkɔ paa na nka fifiri ɛte no nti ɔno kò hia light no nyɛ wee. Mm, mm. bɔ ɔmo ho adwudwu ɔmo ɔmo awie ɔman no mm. ɔmo ho adwudwu ɔmo ɔmo te hɔ mm. nti ɔmo tumi ka deɛ ɔmo pɛ mm. please yɛ bɛ sere mpanyinfoɔ they should act fast ne yɛn gya deɛ yɛ ma ɔmo yɛ wɔ ha no ɔmo yɛ amanbɔɛfoɔ bɛrɛ ɔmo yi ɔmo saa dan ɔmo ɛbɛ tó fiti ebi bi ghana foɔ ni nua. ɔhɛn yɛn fɛ wɛ nwi finally ɛɛ.
Eh, Vim lady.
Hwan no?
Vim lady present yɛ ɔwɔ. Eh, sɛ ɔbaa sɛ bɛma.
Ae, vim lady.
Yɛ nkɔ. Eh, wabɛtutu bi ama ne kene gya Japan. Eh, wabɛtutu bi ama ne paa. Vim lady, ɛnɛ deɛ, ɛm sɛ, menim sɛ ɔne obi kɔ meeting deɛ a, ɔma ne mma no no, left and right. Ɔso ɔnim no ɛfiri mpipi no deɛ ɛno ano no. ɛno ano no wohu sɛ one of the journalist a wɔn de wɔn adi kra biribi wɔn wɔ saa vim lady ne ka ho sɛ wohu sɛ vim lady yɛ npp ni deɛ. saa minim o. ah na vim lady wo nfolo no wɔ social media na. ɔyɛ npp ni. ɔn de sɛ ɔyɛ pure npp ni. Wɔyi n'anim. Ah. Yɛ gɛ na ne ho de denden no. Won sɛ me honam kra mmerɛsen no. Ayi ayi ayi ayi. Yon na asem na okay.
Ayi. Yɛ tia brochire a. Ɔyɛ ɔyɛ TikTok live keka nkwa sɛ asem bi. Dabi dabi we de enyo no o.
Ayi. De o peace FM yi. Dabi oni peace FM wakɔ abrochire. Vim lady wakɔ tra abrochire. Bisa wakɔ tra abrochire. Da da da.
Na wote ne nka obɛka. Ɛnyɛ adwo apo. Wan ho apo ku asem na okay. Yes.
Ah, no no kwa abokɔ tra abrochire ende. Wo da ahwe ni news no sɛ ɔka ɔgana ha. o saa ɔno ɔkɔ abɔ yɛsi sɛ ɔkɔ wu yio sɛ ɔkɔ nyim yio ntumi hu deɛ ɔkɔ yɛ wɔ hɔ ɔna sɛ wakɔ tena aburukyiri dada ɛnna ɔmo sesɛn ɔsesɛn. aa ɔsi kennedy ɔmo nim na ofiri npp no mu di a wɔwiewie. kennedy maka kyerɛ sɛ the man na npp fo de ɔmo fa so no ohia politics bi mu nyɛ hwee. ana baabi a mo de kennedy adi nti mo nsu sɛ npp mɛma kennedy abɛlidi mu abɛyɛ president. sɛ nyɛ adi a mo bɛyɛ saa. sɛbi nipa a maka kyerɛ no sɛ n'adwene nyɛ adwuma sɛbi sɛbi ɔka no adi mfa nkyɛn yɛ nipa a mo si yɛbie ne tiri so nipa a mo si yɛbɛwɔ no pane ase na wakɔtena cabinet meeting mm. nipa a ne nkurɔfoɔ edi n'akyi nyinaa mo pam ɔmo nyinaa fi amambuo mm-hmm. na hwan na ɛka kyerɛ wo sɛ kennedy nim sɛ obetumi abɛlidi npp bi aba abɛyɛ president mm. kennedy no kora nim sɛ saa daa so no ɛmmɛ mu ma no mm. because already mo apoison mo akele no. Yeah. Nti hwan na ɛka kyerɛ Adwoa Poku sɛ Kennedy hia NPP bi mu ansa na waba abɛbɛta ne eh, political career? Kennedy na nasɛ mo ayɛ de political career na ama ne da. The only time ɛbɛtumi ama Kennedy agye din kakra sɛ ɔbɛba as independent candidate. Na at least wɔatumi abɛ ma ase some vote. Okay. ɛno na ɛbɛma bi a yɛabɔ ne din aka sɛ Kennedy mmerɛ bi soe there was an independent candidate bi a ɔba bɛgu NPP asa. Mm. But the way the trend na mo de NPP nam nnɛ no there is no way sɛ Kennedy bɛtumi abɛ lead mo party no bio. Ebi sɛ ɔbaa sɛ bɛrima no ɔbɛka ɔnka na no din. Because ɔte kurom ha ɛna akoa ne ti hihini kokai edidi ntira apapa yi atam. Wankawe. Yes. Dr.
Mahmoud Bamia special aid a ne yɛfrɛ ho ahoa ahwan. Ɔno na ɔka kyerɛ sɛ sɛ sɛ yɛwɔ no paa na yɛasɛ yɛde no akɔtra cabinet no. Yeah.
Butwe. Wankawe.
Wotase. Kyɛ ma wontumi ti ne station akɔ mu di no atam a. Mm. mo yɛ ne bia fomfram mesi ɔmo yɛ den ɔmo yɛ den ofiri maa ne political career ɛne na adeɛ maa ɛne dada sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔbɛɛ di ano bi a ɔbɛkɔ akɔhyɛ ase afiri baabi foforɔ but within npp maa ɛne ne political career ana mm, yeah yeah yeah oh this is an obvious truth kennedy nim sɛ within npp ne political career ɛne. Because the way the manner mo mafia no there is no way sɛ ɔsan bɛdi akyire mpo a ɔbɛdi akyire mpo a na ndɛ sɛ mo kɔ appointing no koraa as running mate to Dr. Mahmoud Bawumia a nkurɔfoɔ bɛka sɛ sɛbi sɛbi mo akɔfo obi a n'adwene nyɛ mo anum nsɛm no nsesan. Deɛ ɛte a dada no a. Dada no a.
mo gu so akora aka mo gu so adi n'atam na sɛ ɛte obi se sɛ akɔ akɔte wi base ɔmo akɔ akɔte wi base bi si sɛ sɛ ɛbɛn sɛ base kennedy na ɛdi anim a na ɛsɛ sɛ ɔno na ɛhye ah, you people have said a lot of things yes yes nti adeɛ pokuo sɛ hwan hwan mɛsrɛ no mmerɛ so ɔpɔn ka na no ntum because ɔka na no tum a ɔmaki sense dan sɛ ɔbɛkasa mm. so that is good sɛ ɔbɛka na no atum you know sɛ ɔyɛ oh, npp ni ma pa that is not a problem mhm. but so no he doesn't have that moral right so ɔbɛ criticize kennedy ɔnyina japan so ɔbɛ yi na ɔbɛka kyerɛ sɛ wɔn mu sɛ npp foɔ bi adidi wɔ atam yɛaka nsɛm a ɛmfa ata ade akyerɛ wo yɛaka nsɛm yɛ a yɛ ade akyerɛ wo to the extent sɛ mo se ne mo ayerɛ nyina awu mo aka nsɛm bebree de afa ne ho so ntumi nhyɛ sere pɛ zenfa nante ɛnsɛm basaa no mo aka afa papa yi wode ase
mo sɛ adwene wei yɛmfa mbɛdi president ɔnyɛ presidential material ɔnyɛ presidential material mm. obi ɔne mma ako moaka nsɛm bebree emotional intelligence ne nyinaa moka moaka nsɛm bebree mese nsɛm bɛn na monka mfa ka na adi mu okuruma deɛ ɛba radio so ɛyɛ rekɔde yɛ deɛ ɛkɔ intanɛt ɛrekɔde no deɛ moanka deɛ ɛhyia mo nkurɔfoɔ a moka kyerɛ yɛn

onya ma onya ma nti kari a na ɛnde ɛnde wo wo vim lady ɔsɛ hwan kennedy no aduane ɔde ma no kraman koraa ɔde ma wa obedi ame dabi it doesn't need it doesn't need politics asɛm bɛn na wokɛ nti wopɛ sɛ wokyerɛ me sɛ kennedy hia ɛnɛ politics bi ma sɛ na wayɛ yie the gentleman has everything nana. yaa no ɛndeɛ nokorɛ ɛti wobɛka kyɛn sɛ sɛ ɔfiri npp mu a na n'abrabɔ a ɛnde a na ne career a ɛnde a what do you mean by that mm. no what do you mean by that what do you mean by that kennedy bɛtumi ahwɛ me ɔbɛtumi ahwɛ wo adoa poku a yeah. wobɛtumi a wɔafa ghanafoɔ adwumayɛfoɔ mu bɛyɛ seven thousand kennedy bɛtumi ahwɛ nkurɔfoɔ na na ne media yi sɛ na ɔgye
asɛm bɛn na wobɛtena sɛ ne political career ayɛ de na waka kyerɛ sɛ wanyɛ president obɛwu na ebi amode no nam dɛm na ɛkyɛ sɛ mbɛyɛ president na ma baomia no koraa mbɛyɛ president na kennedy na ɔbɛyɛ de dawel baomia ba bɛyɛ president wɔ ghana ɛnna gye sɛ. ɛnyɛ adi ebesi ensi ɛmuna ne nkrabea dɔkta ɛnyɛ nkrabea yɛ wɔ nkrabea bi wɔ hɔ enye ye nkrabea bi wɔ hɔ a ɔmo bi nka agye sɛ enye ye ɛnfa wogya sɛ nti saa adwoa pokuo sɛ ho ahwan ɔgye social media no waso wei ɔsɔ tiktok ano ɔka fon no ɛy ne kennedy ne deɛ onyina asɛ mfiri no so wɔ canada deɛ ɛyɛ ndɛ biribi nti na wahyɛ dɛ ayɛ di anka ndɛ ɔbɛma ne ne bi papapapa. mesɛ ɛyɛ mi nwanwa ɛyɛ mi nwanwa sɛ asɛ canada biribi nti maka kyerɛ sɛ canada nyina ɔnkasa ɔnkasa sɛ mo adi n'atam a wabrɛ ɛyɛ mi nwanwa papa canada na ɔnkasa
ne mu ne silence no bɛkele mo ɛyɛ venom
wọ́n yẹn afẹ́ na ma ti wá sí so kasa asem bẹ́sí òkú wa. mẹsì kennedy silence na ẹ venom. ɛyɛ poison koraa sen sɛ ɔbɛkasa ɛti mi deɛ yɛngye ɔmo na ɔmo keka deɛ ɔmo pɛ mm. yɛnim sɛ adwuma poku ne yɛ sɛ nka ɔbaeɛ no o oh, nana yɛaka nsɛm bebree afa ho ɛya yɛgye tum fa yɛn fom so kyɛn mm. na bɛdwa ne party saa berɛ a wakyi na yɛn nyinaa yɛhyehyɛ party no mm. eh, na yɛhu kwan a yɛbɛfa so a opposition bi koraa na by twelve years time deɛ ne yɛaba wote aseɛ nna bia no wa waka saa sɛ ɛsi ɛyɛ den a ndc for his excellency john dramani mahama ɛnde a deɛ ɔbɛbɛ yi so bɛɛ bɛtwa eight mm. nti ba ɛsi ɛyɛ aka bɛyɛ ten years anaa eleven years deɛ na nka yaba mm. wote aseɛ ɛkɔba no sɛ sɛ ɛdi ɔmo yɛ deɛ ɛna sixteen no straight ɛhɔ a wote aseɛ nti maka maka sɛ sometimes no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a obi te sɛ adwoa pokua you have done no moral right so obetumi akasa atia kennedy mm. because nsɛm a ɔka bi yɛ insult mm. oh sɛ adwoa pokua sɛ hwan nyɛ na ɔfɛ vim lady vim lady efia pokua wonu sɛ fɛs nam kaa sɛ ɔbɔ bɔ o saa na sɛ ohun na What are your personal problem? What are your problem?
Said the moon America. I first some cast of bubble. We be the ding ding bill. But to bend it.
Right. Oh, it. Nim sɛ yɛbrɛ no so nti yɛkɔn deɛ yɛbɛka ne sɛ minority ni the press conference ni deɛ ɛni sɛ ɔmo n gya yɛ ɛfɛ kora na ɔmo ahyɛ aseɛ because ɔmo tumi di one week ɛyɛ thousand press conference within a week edu baabi na nkɔfrɔfrɔ ma press conference party o ti aseɛ Ahaa nti ɛnyɛ ade foforɔ bi a ma ɔman Ghanafoɔ. Hmm. But deɛ ɛwɔ mu ne sɛ aban no de nhyehyɛe ato hɔ sɛ Ghana ni biara no ɛho ɛbɛtɔ no. Ɛba ne yɛn ka ne asɛm no a yɛnim sɛ drastic measures hmm. ɛna ɛde ato n'akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana no na nkurɔfoɔ a wɔn sabata agye aban no. Hmm. Mɛsrɛ wo sɛ ɛkɔkɔkɔ wie akyire no na ɔhaw a ɛde kɔ akɔbrɛ wo ne sɛ w'abusuafoɔ w'ano aduane kɔ akɔbɔ wo. Ɛsan sisi ehwɛm ne yɛhu sɛ woka ho ɛna bi a eh, wo sabotage aban no yɛbɛgya akwan mm. ma wakɔ fie no matter how a ghanafoɔ bɛkasa mm. yɛbɛyi wo afiri hɔ saa position a wɔko paa no a wode bɔ aborɔ no mm. yɛbɛma ɔno mma akɔ akɔtena fie ɔman no ka nkorɔ ne hia yes ɛsiane sɛ ɔman no ka nkorɔ no yɛ nyinaa pɛ ɛnyɛ sɛ yɛde individual bi baa bɛdidi na ɔno owi a na ɔsɛe ɔman no ɔno deɛ ɛnyɛ adeɛ bɛbɔ saa bra no nti afutuo ne yɛde ma obi biara saa mmiri wɔ ɔhold position bi a wa na adwene sɛ ɔbɛ sabotage aban wei sɛnɛ bɛ aban ne nkankɔ ɛɛ ghanafoɔ bɛsere na ghanafoɔ anwinwi mm. ɛkwan a afa so ahye no yɛnim sɛ ahye nnoɔma bebree na na asie because mm. takoradi ne nnoɔma nyinaa no bɛrɛ aban ne tu anamɔn sɛ saa nnoɔma no yɛbɛ rectify within the time ɛbɛma ghanafoɔ nyinaa ho atɔ mu mm. even if it take us months mm-hmm. yɛnim sɛ yɛbɛsi saa deɛ no ano kwan ɛma ghanafoɔ nyinaa ho atɔ mu ɛnkɔba ne sɛ yɛbɛhwɛ ma nkurɔfoɔ nnwuma asɛe mm-hmm. nkurɔfoɔ sɛdeɛ yɛn nuanom asase yɛtwa ntorɔ no mm. obiara ne hɔ a n'adwuma asɛ wɔ ghana ha because twenty twenty four so obiara nto n'adwuma mu anyɛ saa mmiri ne yɛbɛtum yɛdum sɔ no yɛdam twenty twenty four yɛkɔ bi sɛ amtam tɛ mu di yɛatam mm. nti yɛ deɛ yɛsrɛ ghanafoɔ sɛ yɛgu so ɛpaa no pomasi bɛ me nua mm. right abusuafoɔ yɛbɛda obi biara ase sɛ wogye berɛ ɛhwɛ ɛyɛ dwumadie yi medin de tele evangelist samson owusu wote ɔhene agye michael nka ɛha ɛne ne dwumadie no bɛsi da sɛ nɛ yɛbɛsa ahyia bio yɛakra mo